Selâm aleyküm sayğılı dostlar! Qırım ve qırımtatarlarnı añlatqan Güzel Qırım programmasınıñ nevbetteki bölümi siziñ diqqatınızğa taqdim etilmege azır. Bugün de bir saat devamında Vatanımız Qırım aqqında qonuşmaq, halqımıznı faaliyetlerine qıymet kesmek ve belki de unutqanımız bazı malümatlarnı hatırlamağa teklif etem.

Aqçalarını satın ala edim. Çoq tarihiy kitaplar oqudım. Eşyalarını toplamağa ğayısı Qırım etnografik müzeyi ziyaret etken soñ mana keldi. Tamam o künü men Qırımda yaşağan milletlerniñ tarihinen meraqlanmağa başladım, çünki er bir halq öz tekrarlanmaz millettinen, yaşayışınen ve tarihınen belli. Kesi
yapması bilseñ çoq qolay, yani siz de biliñiz diye, yani bir kaç tane qolaylıqlarını kösterecem size. Qumaşın üzerinde aynı qalıbını çıqaracam.

Bu paneldeki iştirakçilerden biri bugün studiyamızda olacaq ve onıña beraber biz kene Cengiz Dağcını hatırlatacamız. Keliñiz, tanışayıq, Avrasiya Yazarlar Birliği Genel Başkanı, doktor Yakup Ömeroğlu. Hoş keldiñiz. Hoş bulduk.
Nasılsıñız, ocam?

Men Avrasiya Yazarlar Birliğiniñ reisimin. Eki biñ altıncı yıldan başlap şu reisliği devam ettirem. Mümkün olğanca qırımtatar tilinde laf etem siznen. Bu, bu til pek güzel til. Qırımtatar tilinde laf etsen, onıñ

Vakfı Kebir, Mihallıçık, Ankara, kibi Anadolunıñ çeşit yerlerinde çalışıyor. Adı, Menkecan. İlim, edebiyat, tasil, sanat, biznes sanalarında muvafaqiyetli qırımtatar ve türkiy milletlerge mensüp istidatlı qadınlarnı birleştirgen bir mecmuadır. Maqsatları da teren, Türk dünyasında icat etken cemi qadınlarnı, qadınlar aqqında eñ güzel eserler yaratqan erkek ediplerniñ yaratıcılığını taqdim etmek, qırımtatar halqınıñ tarihını aydınlatmaqtır.
Üçünci sanımız Şefiqa Gaspralıñ yubileyine bağışlanğan edi, onıñ içün biz qapaqta bu resimni qoydıq. Meselâ, soñ daa bir ne, mına, degen edim, bu on doquzıncı sanımız tolusınen Hansaray müzeysiniñ yubileyine bağışlanğan edi, onıñ içün bütün, elbet, qapaqta o resim ve içindeki resimler de epsleri Hansarayıñ tarihına, resimlerine, mına böyle, sayifelerine, eksponatlarına bağlı neler.

İcadım aslında balalıqtan başlandı. Resim çoq yapa edim. Ve birinci kere Zarema Trasinova degen bir belli bizim ressamımız, sanatçımız bar. O, kitap illüstratsiyalarını, resimlerin yapa. Ve o vaqıt Çınlar ve maniler bir kitabında men onıñ resimlerin körip, qırımtatar qadınlarınıñ simalarına pek sevda oldım ve ondan belli Bütün menim icadiy işlerim işte qırımtatar qadınlarınıñ simalarınen bağlı. Tüpteki bir etek de bar, ateşniñ renklerin ifade etken. Bir qaç eskizler bar, amma, meselâ, bular balalar içün eskizler.

Tafsilâtlıca nevbetteki levhada tarif etemiz.
Emel dergisi malüm olğanı kibi, diasporada, Qırımnıñ tışdaki memleketlerde milliy areketimizin eñ önemli organı, onıñ ocağı. Bilesiñiz, Cafer Seydamet Qırım er, Emel dergisi biñ doquz yüz otuzda Romaniyada çıqqandan soñ muracaat etip, bu Qırım türkleriniñ sesi milliy organ olsun dep muracaat etken edi, onı çıqarğan müstecip emceler qabul etken ediler. Ve o tarihten bugüngüge qadar Emel dergisi ve emelciler çet memleketlerde Qırım milliy areketiniñ yolbaşçıları olaraq Milliy küreşçiler olaraq hızmet eteler. O senelerde bizlernen talebe ekende qol tutıp işlegen ve emelniñ çıqarılmasına hızmet etken arqadaşlarnı ve halâ taa hızmet etken arqadaşlardan bir gruppalarnı, bazı cemiyet başqanlarımıznı mında davet ettik.
Eki biñ sekizinci senesi urba tehnologiyası ve dizaynı zenatı boyunca Krım mündislik ve pedagogik üniversiteti bitirip, şu üniversitette çalışmağa başladım. Balalıqtan men yañı urba. Modellerini tikmege, olarını nağışmağa pek seve edim. Eñ birinci kilimli işimden biri bu milliy üslüpte yapılğan toy anteridir. Şimdi bu anter Türkiyede. Bu iş menim içün müimdir. Bu ayat tirevi, onı büyük isteknen yaptım. Eñ çoq anterlerni sımarlaylar. Bu anter nikâh içün yapılğan, o kelinniñ nazik köstereg. Bu örnek, meselâ, nar çeçek. O, baylıqnı timsal ete.
Resimge aves olğanım balalıqtan bilem. Tap uzaq Namangan şeerde oturğanımızda bir cetsatqa barğan edik, anam kruglosuçnıy sad bar edi anda. Anda bir oca bar edi, vaspitatelnıtsa degen. O. Mağa bek sıcaq köznen baqa edi, em köre edim men resim sevmeyi, birinci o mağa bağışlağan edi albom, men beş-altı yaşında bolğanda. Qırımda doğğanımdan şu yaşlıqtan kelgen şiydir, bekimdir. Birinci hatıralarım, bilesiñ, mına bu manzaradan bolğandır. Men Avcıköyde doğdım, mına bu yerde, mına. Bundan bir eki-üç kilometr uzaqlıqta Avcıköy degen köyümüz bar edi bizim. Şimdi o köy yoqtır. Anda yaşlıqta şu bir yaş edimmi, eki yaş edimmi, aqılımda yoqtır. Aqılımda şu çiçeklep turğan şu bir meydanlar, otlaq içinde dört ay, dört, dört qol-ayaqnen cürgenim hatırımda bar da. A bu küneşte şu otlaqnıñ içinde yıltırağan suvlar şu bütün ömür meniñ aqılımda bar edi de. Doğğan yeriñ Qırım seniñ. Er tilniñ bar doğğan yeri. Doğğan yeriñ kibi dülber, acayipsiñ, ana tili. Fenden seni ayırsa da, asırlarnıñ afat yeli. Aşıq Ümer, Kerem kibi. Ebediysin, ana tili! Zindanlarğa taşladılar halqım ile birge seni, Aqqa işanç, iradeni yoq etmedin, ana tili! Bu dünyanıñ incisidir, menim aziz tuvğan ilim, Sen olmasañ, men de yoqım, biñ yaşayıq, ana tilim! Sayğılı dostlar, bugün ana tilimizniñ baylığı ve tilimizni Qorçalamaq içün neler yapılmalı dep söz üzetmege başladıq ve şimdi elimde körgeniñiz kibi Polatlı qırımtatar türkçesi sözlüğü, yani luğat elimde bar ve bu luğatnıñ müellifleri ne güzel bugün studiyamızda sizlernen tanıştmağa azırlar, Keliñiz, tanışayıq ep birlikte, Dilek Evirgen ve Cengiz bey Evirgen bugün ailecek bizim studiyamızdalar. Hoş keldiñiz, sefalar ketirdiñiz. Aygede tatar yaşları oqumaylar. Erenlerge eş bolup yol quvmaylar. Başta aqıl olğanda közde qaruv, Körmey, bilmey yaşamaqtan utanmaylar. Aygede tatar yaşları. Oqumaylar. Oqusalar, kimseden kem qalmaylar. İstanbulda, Parijde birinci bola. Yaponlar da olarğa yetalmaylar. Ay kibi tatar yaşları. Yoq başları. Tölermen törde ösken yolbaşları. Yolbaşları bolmağanda horluk körip, qayda barsa tökeler közyaşları.
Sayğılı dostlar, bizge ayırılğan vaqıt o qadar tez keçti ki, tap men özüm de añlap olamadım. Afsus ki, bugünki yayınımıznı yekünlemege de vaqıt keldi. Lâkin saqın kederlenmeñiz, kelecek afta epiñizni ekranlar ögünde beklecemiz. Güzel Qırım taqımnıñ! Faal iştirakçileri nevbetteki bölümni endi azırlamağa başladı bile. Ve bunıñ yanında soñ olaraq, mümkün olsa, sizlerge daa bir tevsiyem olacaq. Avalar qızdı, küneş bizni endi öz nurlarınen quvandıra. Onıñ içün bağçalarda, parklarda vaqtıñıznı keçirmege unutmañız, keliñiz, ep beraber tabiatımızda bahtlı olaraq yaşayıq. Kelecek afta epiñizni bekleymiz, sağlıqnen qalıñız!